Hello my people, how una dey? Welcome to my channel o. Na your girl BB, na me bring this matter so. Um, I want to say sorry say I never been come for some time. I no dey. I no I dey do some other work. So now today wetin I bring the matter when I bring make we touch light na matter wey be say you go dey for relationship. This one no mean whether na only man o or na woman. E fit be man, e fit be woman. Relationship wey be say the other person anger too much. As you know say now time hard, as times hard like dis, some pipu dey carry dia frustration dey heap put on dia partner. Wen dey go dey dey frustration frustrated, dey go come put am for your body. So e no matter whether na man abi na woman na im dis um story dis thing dey for. My talk, wetin I dey talk, wetin we dey touch light today na abusive relationship. Make nothing for dis world make you make you stay wit person wey dey abuse you. physically, mentally or anything. Look, anybody if you agree to stay with somebody wey dey abuse you, somebody wey dey make you make you look small, make you you feel like sey you no be anything in dis world, if you agree to stay with dat person e mean sey you you no love yourself. Ma tell you um dis life wey we dey so, the person wey you wan stay with na person wey be sey e dey encourage you, e dey make you dey see yourself like human being. Person wey be sey e no dey judge you. Every small thing you do, im judge you. Every small thing you do, im judge you. You want to stay with person wey be sey im love you. him dey advice you. If you do something wey bad, him go um him go reprimand you o but him go still counsel you, tell you sey dis thing wey you do no good. No be person wey be sey you go stay, e go dey abuse you from head to toe, dey abuse you, dey beat you, dey do you anyhow, no dey respect you, dey disgrace you for public, you go stay there. Now um plenty women um dem dey dey inside abusive relationship because dem no wan go. Na wetin dem dey call comfort zone The devil I know is, a, uh, is better than the angel I do not know. Make you no stay inside abusive relationship. If you dey inside abusive relationship, come they think say e go better. E no go better. E go graduate to the worst. You need to give yourself value. You need to know say you self you get value for yourself. If you enter relationship where they, they beat you anyhow, they insult you anyhow, they make you, you know, they get, you know, they feel look yourself like human being. You they make you, you they day small. make you know sey dat relationship no be relationship wey you suppose keep, make you know sey e good make you waka go start all over again. De problem wit women be sey we no dey like start all over again, even wit men a lot of dem no dey gree start all over again. But ma tell you something, make you no ever ever dey for relationship wey be sey na abusive relationship, wen you do dat you dey make yourself look really really small. You dey make yourself look really really small and na wetin I no want for anybody. Now some men dey dey like dis, woman go insult dem from morning till night woman dey insult you, den sometimes sef some men women dey slap dem, woman go make you you go feel small because you no get money di woman go look down on you, you go come like dis im go dey size you from head to toe and dey look down on you, you go dey beg am sey money go come money go come make una go marry. Now, later when you marry am, the money no come come as quickly as possible. This woman go frustrate your life. Make you know, say there's one woman somewhere will love you even without money. Sometimes, if you be say some men they get women will love them, and the ones we no love them, them their own that they go after the one when they love. See, it no good make love day one side. oh. If you know sey you dey relationship wey be sey the love dey one side, make you know sey you dey do yourself bad thing. E no good. You go enter relationship wey be sey somebody love you for who you are and want to stay with you and no go dey insult you, dey make you. You no know sey some women like dis um when they get up in the morning, they go prepare food, wake their husband, honey,

you go struggle struggle struggle bring bring bring bring one thousand naira or three thousand naira woman go still insult you on top make you know say no be that relationship get you you no suppose dey for that kind relationship so mo una una go stay man go beat you beat you beat you beat you tell you sorry man go beat you beat you beat you tell you sorry see eh if anything happen to you na you e happen to you no see wetin happen to osinachi no be the children don remain even though she get twin sister no matter there's nobody wey go take care of um, pikin pass im mama o osinachi na she bin dey make the money osinachi na she be anything the reason why she stay inside that relationship na im i no fit i no fit talk and till today eh if i tell you say the way i feel about that woman the the thing dey pain me Make you no stay inside abusive relationship oh. Make nothing for dis world make you make you stay inside abusive relationship. If you know sey you dey inside abusive relationship, look for work wey you go do. Whether na to dey go sweep road, make you go sweep road. Find way comot for dat relationship. Because if anything happen to you, if you get children, na your children lose, no be you. Na dis tori I bring come touch light. You know sey dis channel na relationship channel, na im we dey take pidgin English dey talk so dat pipu no go say na grammar too much okay. I beg you um as you just dey lis ten abeg make una no dey um watch videos make una no subscribe now abeg abeg make you just hit dat subscribe button. I say thank you so much oo, I say thank you abeg until I come for another gist again, thank you.